اچھا یہ دسا بھئی او جڑی تیری سہیلیاں ہیں دوست ہیں تے جنہاں دے کٹے تو پڑھدا رہیا ہیں ہاں جی انہاں کو جلے پتہ لگے بھئی تو جوان بن گئے اللہ جی تے ہاں۔ کو فون شون کیتے نے جی ہاں کیتے نے مبارک دیتی نے جی ہاں اچھا انہاں پوچھا تو سی بھی کیویں تھی گیا ہے جی ہاں پوچھا ہے اے تیں دسایا بھی آپریشن تھی ہے جی۔
السلام علیکم دوستو اج اساں آئے بیٹھے سے سارے بچپن دا ہک دوست محمد امین تے اوندا بیٹا جیڑا ہے جیڑا سارے نال تو نظر آندا پے اے بیسیکلی ستارہ سال بیٹی آئی تے انہاں کو ہن آ کے پتہ لگے تے انہاں والا ایندا آپریشن کروائے تے اے ہن ماشاءاللہ بن کے بیٹا تے اج نال کریندے ہیں گال ہاڑ کے اے پہلے جداں بیٹی آئی تے ایندی کیا فیلنگز ہیں کیا اے محسوس کریندا آئی ہن جݙݨ دا اے بیٹا تھی ڳئے تاں ہن ایندے محسوسات ایندی فیلنگز کیا ہن سئیں۔ السلام علیکم بیٹا جی۔ وعلیکم السلام۔
کیا حال ہے تیݙا؟
ٹھیک۔
اچھا اے ݙسا اساکوں تیݙا ناں کیا ہے؟ محمد عاصم امین۔
ہا تے پہلے ناں کیا ہئی تیݙا؟ آسیہ امین۔ آسیہ امین۔
اچھا اے ݙسا بھئی کتنی عمر اچ تیکوں پتہ لڳئے کہ بھئی توں جوان ہیں؟ تقریبا بارہاں سال دی عمر اچ۔

تھئی ہے انہاں کو خوشی ہاں جی اچھا تے اس تو بعد جڑا نہ تو جوان بڑے کدی تے گھر والا آکھا ہوئے وی آٹا گون چا یا روٹی پکا چا نہیں یا بھاجی چاڑ چا نہیں یا کو برتن مان چا نہیں آکھا کو نہیں آکھا ہاں نہیں آکھا اچھا جڑا جتا نہ مگے ترائی ہونو تے نو برتن شو تے کپا شو بلے دے ہاں جی رہندا اچھا تے ہن او کو تے آکھا ہے وی مرے ہن تو بئی گول

جی ہاں۔ اور اپنے ماں پیو کو دسن یا لئیے ملتان ونج کے ڈاکٹراں کو چیک کراویں۔ ہاں جی۔ اپنے ٹیسٹ کراویں تے اے کوئی مسئلہ کوئی نہیں معمولی مسئلہ ہے کہ عورت تو مرد بن وینا مرد تو عورت بن وینا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔
یعنی تیکو بارہ سال دی عمر اچ پتہ لگ گیا ہے کہ تو ہیں مرد۔ ہاں جی بارہ سال دی عمر اچ پتہ۔ اچھا تیڈے جو شناوے کارڈ تے بے فارم تے ہر شے تے آسیہ بی بی دے ناں تے بناویا ہے۔

تے بھلا او چھوری شوری جیڑھی ہن او ہن تیرے نال سو سوئیاں بنسن یا کوئ نہ
پتہ نہیں کوئی آئی کہے نہ رابطہ کوئی کوئی ملن آئے جی ہاں ملن آئے ملن آئی ہن جی ہاں اچھا انہاں نال یعنی ہن تیرا فون تے رابطہ شابطہ ہوندا یا کوئی نہیں ہوندا نہیں کوئی نہیں ہوندا اچھا نہیں تے جڑے ویلے پہلے تے تیرے وال ہو زن ترمتی والے تو کپڑے پہناویں جی ہاں۔ تے ولا جڑے تے وال کٹوائیں تے تے کو کیویں محسوس تھیندے
پہلے تو تھوڑا عجیب محسوس تھیندا ہے تے ہن ٹھیک ہے اچھا پہلے تو جڑے بندہ جاویں آ تو ویلے گھبراندا آویں جی ہاں ہن نہیں گھبراندا نہیں کیوں

اوں ویلے تیکوں محسوس تھیندا ہئی کہ توں انہاں نال رلا کرینی آویں تریمتی نال یا نہ تھوڑا رلا کرینی آویں چوکھا تھوڑا تھوڑا یعنی تیرا روح نہیں رلدا انہاں نال جی ہاں یعنی تیرا روح آدھے میں جڑا جمائے باوا جی ہاں اچھا تے بلا یعنی جلے تو جڑا بن گئے ہن تیرا تریمتی چ پاوݨ ضرور آدھے نہیں

اوندی راز تے اوندی ذات دے کتنے عجیب فیصلے ہن سئیں۔ ہن کوئی بئی گالھ ساکوں سنڑوا۔ تیڈی زندگی دے وچ کتنی خوشی تھئی ہے تیکوں جیڈے ویلے توں جوان بنڑے؟ بہوں خوشی تھئی ہے۔ بہوں خوشی تھئی ہے۔
اچھا۔ تیکوں پہلے تاں اوندی وی ساری زندگی بھانڈے مانجنڑے پوسن۔ پرائے جیڈے دی خدمت کرنی پوسی۔ جی ہاں۔ تے ہن تاں وت توں تاں اٹھا گیا ہوسیں پہلی ڈیہاڑ۔
جی ہاں۔ تے ہن جو توں شہر ونجے تیکو تھوڑا جھک تھیندا ہے نہیں ہن جھک نہیں تھیندا نہیں موٹر سائیکل چلا گھندا ہے ہوں سیکھا ہن سکھ سے تے یا اچھا تے اے دا عذاب ہے وی تیرے جو یہ ووکیشنل کالج تو سکھدا رہے استانی شستانی نال دعا سلام اے یا ختم تھی گئی ہے

ماشاءاللہ اللہ پاک دے یار مزید خوش ہے اچھا ہن وقت شاہ دی کرا گم کہنا پے
جی
آئی یال دے رے آلے دے رے آلے دے رے نہ نال پڑھ گئے یار آلے کو جائے جی ہاں اچھا یعنی اللہ پاک تیری ڈاڑھی جان چھڑائیے اچھا بڑی خوش نصیب ہو سی نزال ہوئے یہ کو نہ ٹکر پکاون دی ٹینشن نہ باجی دی ٹینشن نہ برتن مانجن دی ٹینشن بس جوان جو کھڑے نہ کپڑے دھوون دی نہ کپڑے دھوون دی ہاں کپڑے بھی دھو دے سی ماشاءاللہ حکم چلدی سی یار جی جی جی جی یار اللہ پاک دے کیڑے عجیب فیصلے سی